Devam etemiz. Çilingir arabasında sağdan, soldan keçken adamlarnı seyrete, aydavcınıñ küfürleri artqan sayın mıyıqlarını burıp küle. Amma da ballandır ağzını cenabet, Bu milletniñ qanında er alda biraz eşek qanı bar. Bizimkiler başqadır. Bir de bir qadınğa küfür sözler aytacaq olsa, vallai-billai, bir-birleriniñ tişlerini ufatırlar. Bularğa ise mot kele. Canıñ istegeni qadar sög, oğlum, sög, derken, maşina Çilengirden sekiz-on adım avlaqta toqtadı. Gırıldap, horuldap, sopa aşağan köpek kibi borusından ğırt-ğırt etip müthiş bir gürülti savurdı. Çilingirniñ atı birden canlandı, qulaqlarını tikti, başını salladı, sırtını endirerek asabiylenip, arabanı artqa itedi. Ey, ey, bar kendi babañnıñ evinde osur, dinsiz cenabet, atımnı ürküttiñ! Tırr, tırr, qorqma, canım! Komalizma yolundasıñ, ceennemde degil. Maşinanıñ borusı tekrar daa keskin, daa da müthiş patırdı qopardı. At yatıştırılmaz şekilde quysuzlandı, kişnedi, art ayaqlarınen arabanı tepti, suratnen ögge atıldı. Maşinanıñ qorqusında tim-tik turdı, solğa aylandı, yol çetinde, bayırda ög ayaqlarını topraqqa batırıp tınçlandı. Araba yolnı bir tamam kesti. Etrafındaki ruslar çilingerge ve atqa baqıp külüştiler. Aydavcı maşinadan atlap tüşti, ellerini sallay-sallay rusça qıçırdı, Arabañnı yoldan çek, yoqsa seni de, arabañnı da! Çilingir de arabasından atlap tüşti, yol ortasında tim-tik turdı. Beti sakin, amma içi qaynamaqtan qaynay edi. Ellerini artına saqladı, yumruqlarını sıqtı, Allahım, sen özüñ maña sabır ber, dedi içinden. Köyge hayırlı haber alıp baracam, dep felâket alıp barmayım! Rus bar sesinen qıçıra. Amma çilengir, Allahu Taalâ kelip onı ve arabasını yol çetine çeker dep beller kibi dua oquy. Qırılmağan inatı ile yol ortasında nasıl turğan olsa, öyle de tura. Arabañnı çekeceñmi, yoqsa? Çekmeycegim. Yol ber deyim saña, sen ber. Şu arada arttaki maşinalarnıñ birinden orta boylü, esmeri bir adam tüşti. Onıñ beyaz kölmeginiñ yeñleri tirseklerinece çörmelengen, başında şapkesi, omuzında bıcağı bar edi. O, şeerlige beñzey edi. Ciliangerni diqqatnen közden keçirdi, soñra aydavcınıñ yanına bardı, oña yavaştan bir şeyler ayttı. Aydavcı şu an sustı. Esmeri adam ağır-ağır adımlarınen Ciliangerge taraf adımladı, uzaqtan elini köterdi, eki barmağınen şapkesini tutıp külümsiredi, Meraba!

Çilingir ya ermeni, ya da rus bozması, dep tüşündi. Ne inatlanasın, arabañnı kenarğa çek, yol ber adamğa ketsin, asfalt taşıy da, körmeysiñmi? Körümmi yoqsa? Daa ne, o maña yol bersin, asfaltıymış. Tatarnıñ toprağında, tatarnıñ yolundalar, men degil de, o maña yol bersin, yol bizim. Esmeri kişiniñ beti ciddiyleşti. Amma asfalt! Şapkeli adam sözüni aytıp bitiralmadı, çilengir atına taraf ketti, barıp atınıñ telbevlerini eline aldı, Alsın asfaltını da coyulsın memleketine! dep qıçırdı. Atını Qızıltaşqa burdı, arabasına atlap mindi. Arabanı endi aydacaqta esmeri adam onıñ yanına keldi, Qızıltaşlıyım dediñmi? dep soradı. Ebet, Siziñ köy bu yerden uzaqmı? Altı-yedi vörst, ya kelir, ya yoq. Köyüñiz böyükmi? Çilingir asabiylene-asabiylene onıñ yabancı şapkesine, suvuq beñzine baqtı. Saña ne bizim köyden? Çünki men siziñ köyge ketem. Ana, saña bir şey daa. Arabañda yer barmı? Körsiñmi? Yo-o, araba, boş. Şapkeli adam arabağa baqtı. Minmege mümkünmi? Çilengir omuzlarını sıqtı. İsteseñ min. Amma bizim köyde musafirhane yoqtır, aşağıda, gruzovda bar. Şapkeli adam hurnazlıqnen çilengirge baqtı. Men Qızıltaşqa ketem, gruzovğa degil. Musafirhane olmağanını bilem. Olmasa olur, em de pek güzel bir musafirhane olur siziñ köyde. Mineyiñmi? Eh, minsen min da. Amma arta bir çantam bar, çoq degil, bir çanta. Başqa şeyim yoq, alıp keleyimmi? Cılângir omuzlarını sıqtı. Eh, istesen al da kel. Şapkeli adam Cılângirniñ betinden içini oqur, kendisinden pek hoşnut olğanını añlar kibi külümsirey. Çoq degil, aatqa ağırlıq etmez. Qarım yoq, balam yoq, olarnı şeerde qaldırdım. Olğanı olacağı bir çanta, bir qaç kitap. Siziñ köyde rus barmı? Yoq. Men şimdi kelirim, bekle. Çilengir tütünini sarıp bitirmeden şapkeli qaytıp keldi, çantasını arabağa attı, soñ özü mindi. Ayda, kettik. Çilengir aşıqmayıp tütünini sardı, ucunı qopardı, şossege tükürdi. yaqtı. Tek bundan soñ atnıñ telbevlerini eline aldı. Aydı, balam, kettik. Olar hayli vaqıtqa ceyin demeyip kettiler. Cilengir bu şapkeliniñ kim olğanınen meraqlansa da, aylanıp betine baqmay edi. Gizliden baqqan vaqtında bile ne aytacağını, ne soraycağını bilmey. Şapkeli adam indemeyip otura, yol üstünde qat-qat dağlarğa çıqqan, yoldan aşağıda qocaman basamaqlar kibi deñiz yanına qadar engen yeşil bağlarnı, Gurzufnıñ hayal kibi beyaz evlerini, tütün tarlalarını meraqnen, diqqatnen seyir etmekte edi. Memişniñ deresine yetip keldiler. Sögüngen, ayğırğan, topraq qazğan, topraq devirgen yol kenarında hamır tekneleri kibi küçük arabalarnen taş, qum, ritilgen asfalt taşığan ruslarnıñ arasından çıqar-çıqmaz, esmeri adam tütün qutusını açtı, omuzı üstünden çilengirge uzattı. Yağ bir tütün. Çilengir onıñ elini qaytarmadı. Şapkeli, sizde yaşayış nasıl? dep soradı. Yaşayışmı? Ebet, yaşayış, yani köylüler nasıl yaşaylar? Yaşaylar işte. Yazda taze bahla aşaylar, qışta quru bahla. Tarlada çalışırlar, camige barırlar. Cami de barmı? Çilângir onıñ bu sualine cevap bermedi, yalnız çevirilip onıñ betine bir qarış yuqarıdan baqtı, atını aydadı. Qızıltaşqa qaydan kelesiñ? Moskvadan. Çilengir oturğan yerinde sıçradı, Qaydan? Moskvadan. Çilengir atnıñ telbevlerini çekti, Tırrr! Tırrr! Toqta seni, ayvan, bir daqqa toqta! Araba tars toqtadı. Çilengir esmera adamğa tikilip baqtı, Yani rusnıñ Moskvasındanmı? Ebet. Ya sen tatar degilsiñmi? Şapkeli adam cevap bermedi. Ya bizim köyge ne işnen ketesiñ? Doğrusını aytsam, siziñ köyde işim yoq. Men gazetacım. Qırımnıñ yalı boyu köylerini kezem, köylülernen laf etem, körip-eşitken şeylerimni yazam. Kimge kerek bu? O-o, pek kerek. Moskvada sizlerni çoq tüşüneler. Qırım pek güzel, pek meşur bir yerdir. sizlerni çoq tüşüneler. Laqırdı böylece bitti. Araba asfalt şosseden eski yolğa avuştı. Yol çetinde ösken qara silbiler artta qaldılar, on-on beş daqiqadan soñ Qızıltaş mezarlığı yanında toqtadılar. Şapkeli adam arabadan tüşti, çantasını aldı, yol çetine qoydı, Niyaziçikniñ qazağa oğrağan yerinde divar taşları üstüne oturdı. Köyde Çilengirniñ ilk rastketirgen adamı Bekir oldı. Çilengir arabasınen mezarlıq çetinde toqtağan vaqıtta Bekir evniñ damında buluna edi. Uzaqta, tütün tarlasında soñki fidelerni oturtqan Zeminenen Esmanı seyir ete edi. Çilengirni körgeninen şossege endi. Çilengir uzaqtan seslendi. Bekir ağa, ruslarnıñ yanından kelem, büyüklerini de kördim, bir kimse arabama köz taşlamadı. Köylüler arabalarını köyge endirsinler. Bekir köküs keçirdi. Öyle ya, arabası olğan, endirsin. Bizde ne at, ne araba. Yanıqlama, Bekir ağa, al menim atımnı, tarlanıñ işini bitir, Selimni de al, biraz çoq laf ete, amma işkirdir. Sağ ol, bar ol, Enverniñ yardımınen işni qolayladıq. Mezarlıq divarı üstünde oturğan adamğa baqtı, Bekir yavaştan soradı. Köyge musafir ketirdiñ, ğaliba, kim eken o? Yoq, musafir degil. Ya kim? Bilmeyim, bizim millet camige bara desem betime tik-tik baqtı, er alda ermeni olsa kerek, tatarca bülbül kibi laf ete cenabet. Qaydan kele, qayda kete eken? Qayda keteyatqanını bilmeyim, amma Moskvadan kele eken. Ya-a, ebet, Moskvadan. Nasıl işnen? Nasıl işnen olsun, tarla, topraq, iç biri degil, lafazanlıq. Ne işnen kelesiñ dep soradım. Kelem işte, siziñ köyni körmek isteyim, dey. Siziñ köy meşur bir köydir, adı Moskvada çıqtı, dey. Ekisi de ögde mezarlıqnıñ isarına oturğan, tizleri üstünde açılğan kâğıtnı közden keçirgen, ara-sıra başını köterip köy evlerine köz taşlağan yat kişige baqtılar. Bekir araba üstünde oturğan çilingirge yaqınlaştı. Komalizma adamına beñzey, dedi. Yevaştan çilingir de aynı tavurnen cevap berdi, Olardan olmalı. Rum köyü yanında bir dane rusnı kötekleyim degenimde qarşıma çıqtı. Bekir de, çilingir de evi-evine kettiler. Çilingir arabasını evde qaldırıp, atına mindi. Şu künü atını tarladan tarlağa aydap, köylülerge ruslar araba almaylar degen haberni aytıp çıqtı. Köylüler bu haberge inandılar, bir çoqu şu künü aqşam, bir çoqu ertesi künü gecesi arabalarını saqlağan yerlerinden çıqarıp, köyge endirdiler. Ruslar köyden araba almay ediler, em de bu aqiqat edi. Tarlalarğa, yüzüm bağlarına taş, topraq devirmegenleri aqqındaki haber Bekirni quvandıra. Remziniñ ölüminden, at arabası telef olğanından doğğan yanıqları kün-künden yatışa edi. Enverniñ, Zemineniñ yardımınen tarlada tütün oturtıldı, içi raat, amma evelleri olğanı kibi sıq-sıq armut terekleri asta oturıp, tarlasına baqa-baqa quvanmağa küçü qalmağan edi. Qışnıñ suvuğı Bekirni eki kere töşekke yatqızdı. Vaqıt, qart bir atnı çöktürgen kibi, onı zayıflata, yıprandıra edi. Bekir şossege endi, artına qaytqanda tizleri kesile, arqasını isarğa berip qaltırağan ellerine baqa, tüşüncege dala, Eh-hey, Bekir, Bekir, qartlıq keldi, eliñni aldı, meraba dedi de, seniñ haberiñ bile olmadı. Saña endi tarla degil, puf minder kerek. Bar, otur bir-eki yıl daa, soñ. Quru dudaqlarından zayıf bir tebessüm keçti, başını qarşıdaki mezarlıqnıñ ağır meşelerine, aradan körüngen mezar taşlarına, eski, sessiz türbelerge köterip, Allahım, bergen şeyleriññe çoq şükür, dep, evine taraf buruldı, Kestirme sırıqları yanında bir kere daa toqtadı, qapısı açıq ahırğa baqtı, ahırda maçıknıñ yanında dolanğan, ahırnı sıpırgen Esmanı körüp, teren köküs keçirdi, Men ölsem, yazıq olacaq qadınğa. Şahağa ketirip Enverge aytayım, qabrim yanında Esma içün de bir parça yer ayırsın, cenazemde şaqamnı belki hatırlar da, Esmağa bir qabirlik yer ayırtır yanımda. Bekir böyle tüşüncelerinen evine kire, amma içeride çoq iglenmedi, çünki küneş kökte eken, evde oturmaq onıñ adetinde degil edi. Ey, oca kibi kirip, küpe-kündüz dört divar arasında oturıp olamam. Ev artına keçti, damğa çıqtı, tarlasını seyir etti. Tarla da çoq güzel edi. şossenen dere başı arasında keñ bir sofra kibi yayılğan. Sıra-sıra tütün fideleri qadife nağışlı bir örtü kibi süslü. Beyaz çeçekleri ile balaban demetni andırğan armutlar yürekni hoşlandırıp tarlanıñ ortasında turalar. Bekir alâ daa damda edi. Hayli vaqıt tarlasına baqıp tütün içti. Güneşde tamam evniñ üstüne kelgen edi. Deñizden esken serin bir rüzgâr mezarlıqtaki meşelerniñ başlarını sıypamaqta. Sabaleyin Çilengirniñ arabasınen Memişniñ deresi üstünden kelgen şapkeli adam mezarlıq meşeleri arasından çıqtı, şosse üstünde toqtadı, Elini mañlayına qoyıp Bekirniñ evine bayağı baqıp turdı, soñra qarşıdaki maalleniñ damlarını közden keçirdi. Esma! Esmanıñ sesi quyu tübünden kelir kibi ahırdan eşitildi, Ne bar ya? Ellerini öglügine sile-sile, Esma kestirme sırıqları yanına kelip turdı. Mezarlıqnıñ yanındaki anavı erifni köresiñmi? dep soradı Bekir. Körem. Moskvadan kele eken. Ee? Yanına barıp biraz laf etsem, ne deysiñ? Moskvalınen ne aqta laf etecem? Bizim tilde laf ete eken. Laf etse etsin. Qaydan bilesiñ, belki musulmandır. Sen öyle er körgen saqallığa baba desem, atsız, arabasız qalğanıñ kibi topraqsız, evsiz dek qalırsıñ. Otur oturğan yeriñde, İşiñ olmasa, bar Seydalilerge Ayşeden haber al. Şapkeli adam epey vaqıt mezarlıq yanında turdı. Deñizge, Ayudağğa, Qızıltaşqa, Qızıltaşnıñ üstündeki tütün aranlarına baqtı, elindeki kâğıtqa bir şeyler qayd etti. Aqşam üstü köyge indemeyip nasıl kelgen olsa, şay da kimsege körünmeyip, köyden çıqıp ketti.